سڵاوتان لەبێ من شادیم لە کەناڵی یوتیوبی شادی ڕیڤیو لە ڤیدیۆ ئەم جارەماندا باسی یەکێک تر لە مۆبایلە باشەکانی ڤیڤۆ ئەکەین کە یەکێکە لە هەرە مۆبایلە باشەکانی ئەم کۆمپانیایە ئەویش مۆبایلی ڤیڤۆ IQOO یاخود IQOO چۆن نەخوێنیتەوە پێش هەموو شتێک سەبسکرایب کەناڵەکە بکە و زەنگولەکە تەنیش سەبسکرایبەکەدا بگرە بۆ ئەوی هەمیشە لە سەرجەم ڤیدیۆکەمان ئاگادار بی بەڕێز پێ بکەین ئەم موبایلە ڤیڤۆ IQOO لە مانگی سێ ڕاگەندرا و بەردەست بووە بۆ کڕین و موبایلەکە کێشەکەی 1996 گرامە و ئەستوری موبایلەکە 8.5 یا 8.5 ملیمەترە شاشەکەی لە جۆری ئامۆلیدا و قەبارەی شاشەکەشی 6.31 ئینجە قەبارەیەکی باشی هەیە گەورەیە شاشەکەی و تەنها شاشەکەی لە 1970.1 ڕووی پێشە موبایلەکەی داگیر کردووە و توانستی شاشەکە 1600 پێکسڵە بۆ 2340 پێکسل واتە فل ئێزی جی پلەسە و سەری پێکسڵیش لە شاشەی موبایلەکەدا 402 پێکسڵە بە نزیکەی لە هەر ئینجێکدا و موبایلەکەش سیستەمی ئەندرۆید نۆیش پێ دەکات و بە ڕووکاری فان تاچ نۆ وەکو باسمان کرد لە ڤیددیۆی پێشرا کاتێک باسی ڤیڤۆ ئکس 24مان کرد ڕووکاری فان تاچ لەوەی زۆرێکمان نەمان بیست بێت بەڵام ئەم ڕووکارە ڤیڤۆ لە موبایلەکانی خۆیدا بەکاری دەهێنێت

و گرافیک کارتەکەشی لە جۆری ئەدرینۆ 600 لە کە وەک باسمان کرد یەکێکە لە هەرە باشترین گرافیک کارتەکانی ئێستا کە لە مۆبایلەکاندا بەردەستە و مۆبایلەکە بۆ یاریکردن زۆر گونجاوە توانین بڵێن ئەمە مۆبایلێکی گەیمینگە و بەهێزترین پرۆسیسەر و گرافیک کارتیشی لەسرە و شلەی سارکارەوەی تێدایە کە بۆ کاتی یاریکردن زۆری سفادەی هەیە کە ناهێڵێت موبایلەکە خاو بێتەوە و ناهێڵێت پاتریەکەی زوو دابەزێت واتە پاتریەکەی بەرگەی زیاتر ئەگرێت وا دەکات زیاتر چێژ لە یاریکردنەکە ببینیت لە ڕووی کامێراوە کامێرای باشی لەسرە سێ کامێرا لە باشی پشتە موبایلەکەدا بوونی هەیە کامێرای یەکەمیان دوانزە مێگا پێکسەڵ و تیرەی کرانەوەکە یەک پۆینت هەشتە و تایبەتمەندی پی دی ئای ئێفی تیایە فەیس دیتێکشن ئۆتۆ فۆکەس ئەمە لە پێشترە باسمان کردووە لە ڤیددیوەکە بە ناوی مێگا پێکسڵ گرینگ نییە توان ڤیددیوەکە بینەوە سێری بکەن وە کامێرای دۆمیان سێزە مێگا پێکسڵەوەمیان لە جۆری ئەڵتراوایدا توانند ڤیددیو و وێنە بە گۆشەی فراوان بگرێت سێمیان دو مێگا پێکسڵە و تیرکرانەوە ئەمیان دوپۆین چوارە

و توانستی ڤیدیۆ ڕیکۆردکردنەکەشی هەزار و هەشتا پێکسڵە بۆ سی فرێم لە سەرکەیەکدا و ئەمیشیان تایبەتمەندی SDR تایە لە ڕووی پاتریەوە پاتریەکی ئاسبەرزی تایە کەمیش باماشەوە بۆ گەیمینگ زۆر ئیسفادەی هەیە زۆر سوودی هەیە چوارەزا ملیان پێ لە زۆر لیسیۆم پۆلیمەرە و توانای خێرا بارگاویکردنەوەی هەیە پێ قسەی کۆمپانیاکە توانێت لە ماوەی چارەگێکە پانزە خولەکە سەدا پەنجای موبایلەکە بارگاوی بکرێتەوە و لە ماوەی چل پێنج خولەکە دەتواندرێت سەدا سەدی موبایلەکە بە تەواوەتی بارگاوی بکرێتەوە بەڕاستی زۆر سەر سوورهێنەرە لە ماوەی چل پێنج خولەکە بە تەواوی ئەتوانین موبایلەکەت بارگاوی بکەیتەوە ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ خێرا بارگاویکردنەوەکەی کە چل چوار واتە واتە ئاستەکەی زۆر بەرزە بەڵام بۆ ڕامی شەش گیگابایتی و بژگەی 120 گیگابایتی ئەم خێرابارگاوی کردنەوەکە ئەگۆڕێت بە توانستی 22.5 واتە واتە ئاستەکەی دادەبەزێت بۆ ئەمیان ئەمەی باسمان کرد 44 واتەکە تەنها بۆ 256 گیگابایتەکە بەردەستە موبایلەکە بە دوو ڕنگ بەردەستە بە ڕەنگی شین و بە ڕەنگی پرتەقاڵی گڕکانی دوو ڕەنگی جوان و بە نرخی 600 دلار لە کوردستان موبایلەکە بەردەستە نرخەکەی زۆرە بەڵام تایبەتمەندیەکانیشی بەرزە وەکو لە پێشتر باسمان کرد پاترێکی یاز بەرزی هەیە پرۆسسەرێکی ئاز بەرزی هەیە بە هەمان شێوە و کامێراکانی شێتوان بڵین گونجاون کامێرای باشە سەر موبایلەکە بەگشتی توانای لە خۆگرتنی دووسیمی هەیە و دەرسەی بیستۆکی هەیە موبایلەکە و هەروەها نۆسێکیشی هەیە و توانای خوێندنەوەی سیمکارتە فۆرجەکانی هەرێمی کوردستانی هەیە و هەستەوەری پەنجەمۆری هەیە کە کەوتوتە ژێر ڕووی شاشەکەی و دەرچەی بارگاویکردنەوەکەشی لە جۆر USB دووی تایپی سیە گەر پارەی پێویست هەبێت تۆ ئەو مۆبایلە ئەکڕیت لە کۆمێنتا بنووسن بزانم ڕای ئێوە چۆن لەسەری سوپاس بە سەیرکردنی ڤیدیۆکە سەبسکرایبی کەناڵەکە بکە و شێری بکە بۆ هاوڕێکانت تاکو ئەوانیش لێی سوودمەند بن هەرچیتان هەبوو لە کۆمێنتا بنووسن تاوەکو ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ